Helo, yy, Gareth Evan Jones ydw i, a fi oedd sylfaenydd y llyfrau lliwgar. Clwb llyfrau sydd yn canolbwyntio ar lenyddiaeth LHDTC Plus ydy Llyfrau Lliwgar. Da ni'n cyfarfod unwaith bob mis. Mae o'n gorad i bawb boed Yy, rywun yn LHDTC Plus neu ddim, ond mae'r ffocws yn ar drafod llenyddiaeth gwir yn bennaf, yn Gymraeg ac yn Saesneg neu cyfieithiadau o ieithoedd eraill. Mae 'na groeso i bawb yn Llyfrau Lliwgar. Da ni'n dynion hoyw, da ni'n fer- merched hoyw, mae 'na um, pobl traws, ie, yeah, bob dim. Fi wedi dod mas, oedd dim lot o gymuned Cwiar dydw i. A oedd llyfr Hugar yn eitha neis fel rhywbeth Cymraeg. Oedd e'n ffordd i gwrdd â pobl a just creu cysylltiadau a rannu syniadau. Mae wedi bod yn bont eitha pwysig i fi yn nabod pobl arall. Mae llyfrau lliwgar wedi datblygu a di tyfu yn fwy o lawer nag o'n i ddisgwyl mewn difri. Sgwrs efo ffrind oedd i. Erbyn hyn mae yna gangen lawr yn Gerdydd. Mae yna Deimlad o gyfeillgarwch go iawn yno, ond mae yn saff bod yn gwir yn y gogledd fath o beth 'lly, bod modd i'r Gymraeg 'ma drafod bob hunaniaeth mewn difri. Mae o yn fwy na clwb llyfrau i fi. Mae o yn criw o bobl yn dod at ei gilydd sydd efo'r un un meddylfryd. Ie, yeah, mae jyst yn gres cael jyst cyfarfod bob math o bobl a jyst cael hwyl a mwynhau. Rydyn wedi bod yn lwcus i fedru cynnal encil sgwynwyr cwiar Cymraeg yn Nhŷ Newydd, mi fydd 'na un arall yn digwydd eto leni, a digwydd bod ar ôl yr encil llynedd, mi ddoth 'na zine o'r encil yn cynnwys chydig o waith y gwahanol gyfranwyr oedd yno. Mi nathon ni fedru coeddi 200 o gopïa o Rich Newydd a rhannu nhw rhad ag am ddim. Be sy'n arbennig ŵan hefyd ydy ma' fersiwn ddigidol o Rhych Newydd am gael ei ryddhau ar wefan Llenyddiaeth Cymru. Ti fi wedi mynd o rywun oedd angen tyn bach community, roedd hyder i fi i allu ddarllen stwff neu ffind o stwff i rywun sydd ddim yn sgrennu stwff i hun. Mae wedi bod yn rili bwysig. Dwi'n cael fy rhyfeddu weithiau neu dwi'n gweld asg yma'n andifir neu o dwi eisiau mynd ar ôl hynna math o beth. Felly dwi wedi dysgu gymaint a dwi'n dal i ddysgu drwy'r amser. Mae'n neis cael ar Second Drws ym Mangor a bydd yn neis cael y drafts Cymru gyfan. Mae'n just yn gwych cael e dod at ei gilydd, gwneud ffrindiau newydd a wneud hyn ag es o'i gyfrwng Gymraeg. Mae'n gret gweld cymaint wedi dod draw ac swn i'n annog unrhyw un i ddod draw i un i gobeithio fwy o'r cyfarfodydd llyfr lliwgar bod y rhan o griw ofnadwy o gyfeillgar a ofnadwy o hoffus hefyd. Unrhyw un sydd fod awydd Sefydlu cangen mewn unrhyw dre neu bintra rwla yng Nghymru. Rhowch wybod a bysa'n grêt medru lledaenu llyfrau lliwgar mor bell â, â phosib.